Mela, dina din l-epika fil-fattija twila ħafna eh, u kellna nażlu siltit minna. Is-siltiet li għażilt kienu bażikament biżżejjed biex jirrakkontaw il-ġrajja fil-qosor u kienu dawk is-siltiet li jolqtu l-aktar il-mellieħa u dan is-santwarju li qegħdin fih. Issa, tinsewx, din hija poeżija. Li hemm imbagħad se jkellimna fuq il-verità. Tajjeb? Din il-poema tinqasam fi tliet kanti. Tliet partijiet. Ilha miktuba ftit aktar minn 170 sena, jiġifieri l-Malti fiha, mhux eżatt il-Malti tal-lum ma jinftiehem, ma hemm partijiet u hemm ċertu kliem li jew irid ikun pronunzjat b'mod differenti jew inkella bidel it-tifsira tiegħu. Per eżempju, fl-ewwel parti, fl-ewwel kant, hemm il-kelma titimgħu. Illum ma ngħidux titimgħu, imma ngħidu tittamaw. Tajjeb? Mela, fl-ewwel parti, fl-ewwel kant, se naraw il dawn l-ilsira, hemm minnhom ilsira Maltin fuq dan il-ġifen, qegħdin fl-istiva, isfel. fosthom ikun hemm wieħed ċwejjaħ, wieħed mill-ilsiera, li speċi ta' jinġabru miegħu dawn l-ilsiera Maltin u jiftehmu li jqumu kontra l-baħħara Torok. Jistennewhom jinżlu l-art u kif ħafna mill-baħħara mill-baħrin jinżlu l-art, huma jattakkaw il-kumplament u biex jieħdu dan il-ġifen Tork u jerġgħu lura Malta. U allura din l-ewwel parti li jisimha l-ftehima u l-għaqda tittratta sewwa sew fuq dinha l-ftehima. Issa l-ftehima x'kienet? Dana xwejjaħ ġagħalhom lill-ilsiera jagħmlu wegħda. L-wegħda hija li jekk jirnexxilhom jirbħu lit-Torok u jieħdu l-ġifen u jaslu Malta, Iwiegħdu li jagħmlu pellegrinaġġ mix-xatt tal-belt għas-santwarju tal-Mellieħa. Jiġifieri f'din l-ewwel parti, f'dawn il-ftit strofi li għażilt tal-ewwel kant, se naraw proprju dan. Mela. Isfel magħluqa x'jaqblu jagħmlu dawna? Li xjieħ Malti li fosthom qabeż tkellem. L-aħwa. Il-kefrin hawn taħt xejn ma jarawna. Nixtieq li minna lkoll darba tissellem Omm Alla. Iva. Kulħadd rabad idejh u x-xiħ beda t-tislima għarkupptejh. Bħalu l-oħrajn u talbu minn ġo qalbhom u wieġbu b'wiċċhom fl-art għal-latanija F'taħbit il-Knisja kien ifakkrek tal-bhom meta l-insara ġolerin moħbija iweġħu kienu 'l Alla biex l-għedewwa ma jaqbduhom jitolbu 'l Alla s-sewwa. U kif it-talb l-imsieken kienu temmu, ix-xiħ berikhom u fi ħsiebu siket. Kulħadd beda jiftakar fil-kbir għemmu u l-qalbu jimla bit-tifkir tan-niket. Xi tnejjida kont tisma' minn ġo sidirhom fuq il-jasar li ż-żmien ilu jiksirhom. Ix-xieħ bi kliemu s-sikta kiser fl-aħħar. Kont għidt illi nebħitu ruħ mis-sema. Min, min fid-dinja qal li l-qawwa jfaħħar, li taħt il-qawwa t'Alla ma jirtema'? Driegħ il-bniedem x'inhu, hekk Alla mhux miegħu? Alla, biss Alla li jqawwilu driegħu. Għaliex taħsbu intom dal-kefrin qawwija? Jew taħsbu li fdal jasar għall-għansiena? Le, le, ja mxarrbin bl-ilma l-magħmudija, Alla minn uliedu kellu dejjem ħniena. Hu biss jistenna qalb il-bniedem tqum, iżda biex iqawwiha ebda ma jdum. Ja wliedi, raġa' lilhom qal ix-xwejjaħ, illi fdal jasar dwar l-għoxrin sena, u daqshekk ieħor il-għajnuna nsejjaħ ili tas-sema, u minnu nitma' l-hena. Magħkom ser niftaħ qalbi, kliemi simgħu jekk mill-ħadid tibqgħu ħelsin titimgħu. Illum aħna rġiel, jien naf u Alenija, le mhux biżżejjed, mhux biżżejjed dana, li aħna rġiel nagħtu jeħtieġ turija, ġo sidher qawwi Alla qalb kbira tagħna. Ħsiebi jien f'kelma waħda se ninfissru, jew mewt ikollna jew l-ħadid inkissru. Il-mewt aħjar mill-jasar. Kemm indumu maħqurin, imsawtin, biżżejjed ilna. Darba għal dejjem għall-għedewwa nqumu. Alla u l-qaddisin jgħinu lilna. Għiduli jekk tridux ilkoll flimkien, u kif u kif għandu jsir dana naħseb jien. Imbagħad ġewwa l-wegħda u kienet dina. Wegħda xiħ u għiġbu kollha miegħu. Illi kulħadd imxekkel b'xi katina jew ma' riġlu jew ma' għonqu jew ma' driegħu, għandu jmur il-mellieħa. Imbagħad ried li jwieġbu xi kelmtejn għal dal-kelmiet. Ja Madonna tal-Mellieħa. Isma' t-talb tal-imjassrin. Li neħilsu minn dal-jasar itlob l-Ibnek il-ħanin. Agħmel int għall-ħniena tiegħek l-aħna nibqgħu rebbiħin. Ħadd għal xejn lilek ma talab, ġmiel u hena tas-smewwiet. Quddiem Alla ja Marija, kelma tiegħek dejjem swiet. Lil min b'qalbu talab lilek it-thennija dejjem ġiet. Int reġġagħna ġewwa Malta, Bint Sant'Anna, Omm ħanina, biex inkissru dawn il-ktajjen, saħħa, qalb u qawwa tina. Biex neħilsu minn dal-jasar inti biss trid tkun għalina. Il-ħalib tal-ħniena tiegħek dejjem xtered għall-miskin. Qatra minnu biss jixtiequ fuq irjushom l-imjassrin. Qatra minnu tkun biżżejjed biex inkunu meħlusin. Dak kien l-ewwel kant. Sa niġu għat-tieni kant, għat-tieni parti, li jismu It-Taqtigħa u l-Ħarba. Hawnhekk naraw bażikament dil-biċċa tal-poema, Tirrakkonta l-ġlieda, il-ġlieda li kellhom l-ilsiera, ġlieda qalila mal-Baħrin li kien għad fadal fuq il-ġifen Tork u li fl-aħħar dawn l-ilsiera rnexxielhom jirbħu, imbagħad jaslu Malta u kif jaslu Malta jkun hemm ferħ kbir bħal festa u mbagħad hemm xi strofi juru emozzjoni kbira speċi ta' qed jirrakkonta l-poeta kif dawn l-ilsiera reġgħu ltaqgħu ma' qrabathom Min iltaqa' ma' uliedu li kien ħallihom żgħar issa kibru u kellhom it-tfal, min reġa' ltaqa' ma' żewġu. U bażikament din it-tieni parti titratta fuq hekk. Hemm xi kliem kif għadtilkom bħal l-ewwel li illum m'għadniex nużawh, pereżempju meta jgħid bigħda bigħda li llum tfisser ngħidu fil-bogħod, alright? Jew għandu lkoll il-verb tqalla, illum ngħidu taqla l-grazzi, mhux tqalla l-grazzi, sewwa? Mela, ħalli naqraw biċċa minn dan it-tieni kant, u li jibda billi jiddeskrivi t-taqtigħa ħarxa li kien hemm. Mewt, mewt, għajtu l-oħrajn, u sjuf u skieken li l-kefrin ħatfu u xteħtu f'daqqa fuqhom. Trid ixxebbahom f'rasek ħafna rwiefen li jwaqqgħu, iġarrfu kull fejn Alla jsuqhom. Iġri, aqbad, agħti, oqtol minn hawn, minn hemm, u f'daqqa waħda nżebaħ kollox demm. Hemm beżża', hemm regħda, t-toroq kollha nsteħtu. Min miet, min qed imut u barra lsienu trekknu x'uħud, oħrajn il-baħar xteħtu. Jibki, jidgħi kulħadd u jgħażżeż snienu. Inqatlu oħrajn b'idejhom fid-dagħdigħa u l-ġifen tal-Maltin kien qabel siegħa. L-aħwa, naqtgħu l-ħadid, ix-xiħ qalilhom. Fuq il-qlugħ kollha, xejn xejn la tiddawru! Li fadal torok saħħa ma nsibilhom li jżommu iebes. Fis għal barra ndawru. Bl-isem t'Alla nerħulha, magħna s-sema, riħ mill-aħjar u qawwi fuqna rema. Ma nafx kemm għadda. Ir-riħ qatt ma ħalliehom. U kollha ferħanin u qalbhom kbira biss jitolbu lis-sema fiss jurihom din l-art imbierka, din il-maħbuba gżira. U billi dana kien kulħadd jixtieq, jimxu u aktar jaraw titwal it-triq. Għodwa waħda iżda li bilkemm kien għadu Alla bierek id-dinja u x-xemx nebbaħ, u dawk it-talb tal-għodwa jagħmlu u ħadu, li sal-aħħar salib il-jum kien sebbaħ, bejn sema u ilma, b'dawl ix-xemx il-ġdida, lemħu bħal sħaba ċkejkna, bida bida. Malta, Malta, ix jgħajjat l-ewwel wieħed. Bil-kemm sata bil-ferħ din il-kelma jħollha. Kif meta l-qalb minn uġigħ kbir tkun strieħet, tnijida ħarġet minn sidrhom kollha. Dil-ferħa lil kulħadd kabbret ir-ruħ u ħareġ minn għajnejhom l-oħla dmugħ. waslu, u l-qlub inqasmu. L-ulied t'Ara ibusu lil missier li xuxtu bjadet. Missier lil bintu jħaddan li bi ħrara qiegħda tbus lilu. Oħra lil żewġha ħadet tgħannaq u tibki. Ix-xiħ għannaq tliet bniet, uliedu, b'irġiel tagħhom u bl-ulied. Min ħaddan l-ommu xiħa u beda jbusha, min il-ħutu b'uliedhom, u min ħalla kien tifla żgħira u lilha sab għarusa. Min fuq dirgħajh ulied uliedu għalla, dewż tal-qraba, tal-ħbieb, biki, tnejjid li jiksrqlu bil-ġebel u l-ħadid. taħt is-Salvatur kienu, u lkoll f'daqqa, imxew għall-belt man-nies li dejjem ħdejhom. Biswit ta' lies, ix-xiħ għarkub teħt twaqqa', u sħabu x'teħt ukoll l-għarkub tehom. Ilkoll iżżewh ħajr l-Alla, iżda bi skiet. Imbagħad ix-xiħ samma' dal-kelmiet, Meħlu sim miegħi. Min ġo Malta ġiebna, ħlief tas-sema l-Imqaddes il-għajnuna? Mela quddiem dan-nies li kollha ħbiebna u b'din il-ferħa kollha ġew laqgħuna, infakkarkom fil-wegħda li l-Madonna li reġgħet ġiebet lilna ilkoll kif konna. Mill-aktar fis li wegħdna nagħtu. Għada b'sagħtejn qabel ix-xemx irwieħkom sibu lkoll flimkien fe dak il-misraħ ħada fejn jgħidulu l-Casa Santu. Ġibu xi ħadid magħkom li tgħabbew ilkoll, u jien għas-sebgħin sena ngħabbi wkoll. Is-sawma, ħobż u ilma. Biss, ikollu kulħadd fi ħżiem u kisra, u bl-isem t'Alla nitilqu għall-mellieħa, u l-wegħda nħollu, lil dik illi mitluba dejjem t'Alla, u biex aħjar inħollu l-wegħda tagħna, lill-Patri Rosignoli nieħdu magħna. Ngħaddu issa għall-aħħar parti, it-tielet kant. Hawnhekk hija l-wegħda, ismu Il-Wegħda, fejn ħa naraw proprju kif dawn issa jagħmlu pellegrinaġġ, waslu Malta, ħa jerġgħu jintrabtu bil-ktajjen kif kienu wegħdu u naraw il-mixja ta' dan il-pellegrinaġġ. Jgħaddu minn fost Irħula, minn Birkirkara, minn Ħal-Liegħa, minn Naxxar, sakemm jaslu il-Mellieħa f'dan is-santwarju. Hawnhekk għandna l-kelma traku li llum m'għadniex nużawha u li tfisser malajr. Il-lejl kien għadu f'tiegħu. In-nies tal-wegħda kienet u kollox qamet biex tistenna l-ħin li toħroġ u ferħana qiegħda bil-għodwa li l-ġmiel tagħha kien tal-ġenna. Irħewlha mbagħad għalfejn kienu lkoll baqgħu u ġo nofsiegħa lkoll flimkien iltaqgħu. Ħadid kellhom bil-wisq. Is-Sultan bagħat lilhom minn fuq ix-xwieni kemm iridu. Traku kulħadd ma' ġismu jrabbat qagħad, f'riġlu dak ieħor f'għonqu u ieħor m'idu. Rosignoli ġo nofshom kollu mħabba, ma jrid li ħadd bi ktajjen wisq jitgħabba. Lemaħ li x-xiħ imdawwar tajjen kollu, illi fuq ġebla qiegħed kien bilqiegħda, mar fuqu, biex minn dak l-irbit iħollu, u kont tara bejniethom l-isbaħ ġlieda. Jitolbu r-raħeb u għajnejh jiftaħlu, ma sewa xejn. Fl-aħħar, ix-xiħ rebaħlu. Sejrin jitilqu, mitej ruħ madwarhom, sabiex ġewwa l-mellieħa jmorru magħhom. Nieshom, ħbieb, barranin ħallew il-djarhom, u bħallikieku l-wegħda għamlu tagħhom. Malli kulħadd kien hemm ma' ruħu jsib, Rosignoli minn sidru ġieb salib. Ħuti, qalilhom, fuq qegħdin għal għoda ġarrab l-uġigħ min seta' xejn ma jġarrab. Ried Alla ħajjet Ibnu tkun meħuda għalina biex mill-għadu lilna jwarrab. Tafuha t-triq u Kristu x'rasa nsalab u kif qabel ma miet ħafer u talab lil dnubietna ta' kollox nagħtu l-ħtija. Naħfru l-għedewwa, inħennu kif iridna. Kulħadd immela l-mixja u t-tbatija quddiem għajnejh iġib ta' Kristu Sidna. Ommu l-ħanina f'talbna biss tismagħna u nibdew bl-isem t'Alla dit-triq tagħna. Beda l-mixja u r-rużarju u tisma' l-ħsejjes tal-ħoloq imsenslin wara riġlejhom. Biex f'xulxin ma jaqgħux, kulħadd iqejjes il-medda tiegħu, u nies ma jridu ħdejhom biex jgħinuhom. Kulħadd jiġbed xkielu, u x-xiħ ma' ġenb ir-raħeb sejjer ġmielu. Ħarġet in-naxxarin biex lilhom tara. Irġiel ħallew ir-raba', u n-nisa nwielhom, u, kif ġara Ħal-Lija u Birkirkara, bil-ferħ tal-qalb il-laqgħa għamluhielhom. Kappillan xiħ lil Rosignol il-bies u raxxax l-ilma mbierek fuq in-nies. Tliet kredijiet u sliem għalik Sultana, qalu bi swiet il-knisja bla ma sserħu. Għalxejn il-qassisin kollha ferħana il-bwieb tal-knisja kienu lilhom berħu. Kien għad fadal il-qawwi. Ma daħlux sabiex għall-mixi żmien ma jitilfux. Kulħadd jaqbad għall-mixja trak u jerġa', u r-raħeb ma nafx x'talba reġa' bdielhom. Laħqu kienu sa fejn San Pawl tat-Tarġa u li jistrieħu ftit taw reġa' swielhom. Xi tifħir u xi talb lil San Pawl għamlu, iżda li jdumu wisq ebda ma ħammlu. Minn hemm u ftit, ltaħaq Alla u ommu, u twaqqfu lkoll biswit dik in-niċċa. Kulħadd reġa' quddiemha fetaħ fommu u t-talba ġewwa qalbu mar ifittxa. Wara li l-kliem mill-għeżeż kien ingħad tal-wegħda qabdu jimxu qalbu għarrad. Ġew taħt Selmun u telgħu s-sqalil għall-imsejknin. U kemm tiħtieġ għajnuna! Ja l-aħwa qal ir-raħeb, saħħa u ħila biż-żieda jkollkom. L-aħwa, issa jgħinuna Alla, Kristu, l-Imqaddsa Ommu Marija u l-qaddisin li nsemmu fl-għatanija. Kien qassis min-Naxxar, ġara qabilhom sabiex il-knisja jiftaħ għal dil-wegħda. Mill-isbaħ il-Madonna kien żejnilhom, miġbuda minn San Luqa u hemm imqiegħda. Ħejja l-ktieb tal-quddiesa u l-lbies imqaddes sabiex kif jaslu Rożinjol iqaddes. Ma fadal. Il-qanpiena tal-mellieħa daqqet bla qies u qalbhom bdiet titenna Taslim għalik it-talba u s-sabiħa Bl-ogħla leħen ir-raħeb reġa' tenna Waslu, ġol-knisja daħlu u hemm trid tara X'inhi lejn il-Madonna qalb l-insara. Kull Ħadd b'nar il-qdusija f'sidru mqabbad, lejn minn ġewwa s-smewwiet kien lilhom sama, jibki, jolfoq, jitniegħed, sidru jħabbat. Nieshom, min jagħti żejt, min flus, min xama', jibku bħalhom u jolfqu għarkubbtejhom, u l-Madonna, bil-ħniena, ħarset lejhom. Issa nħalli f'idejn Liam ħa jgħidilna fil-verità l-istorja kif inhi.
wara li smajna eh, dik il-poezija, nistgħu wkoll nifmu ftit kemm kienet importanti din il-ġrajja. U dejjem kelli dawk il-mistoqsijiet imma din kienet vera Illum ħa nipprova ngħaqqad, biċċa biċċa, mis-sorsi differenti li għandna, x'nistgħu ngħidu li hu veru minn din l-istorja u x'nistgħu ngħidu li mhux vera. Nibda biex ngħidilkom li ħafna minnha hija vera. Ħa mmorru lura fiż-żmien mhux ħażin. Qegħdin nitkellmu Malta 1760. Malta taħt gvern ta' l-Ordni ta' San Ġwann, il-Kavallieri ta' Malta. Malta fi gwerra perpetwa ma' dak kollu li hu Musulman. Malta kienet fi gwerra kontinwa. Jekk ma tantx tidher din ċara din il-pittura, din pittura mill mill-Palazz tal-Belt, imma sempliċiment biex tkunu tafu m'hemm xejn ta' barra minn hawn, huwa xini li qed iġorr il-bnadar Torok fil-baħar. L-Ordni dejjem rebbieħa fuq il-Misilmin. Dak kien l-għan li kienet hawn l-Ordni, x'kienet qed tagħmel l-Ordni u dak kien il-messaġġ li riedet tagħti. Issa, dwar din il-ġrajja inkiteb ħafna. Dwar din il-ġrajja inkitbu affarijiet anke dakinhar li ġrat il-ġrajja. Hawnhekk hawn relazzjone Żewġ karti miktubin nafu grazzi għal Ignazio Saverio Mifsud li ħalla djarju f'dan iż-żmien, miktubin minn ċertu wieħed Nikola Muscat. Nikola Muscat li l-Papa stess ftit tas-snin wara li kiteb dan kien qallu il nostro grande nemico. Huwa l-istess Nicola Muscat li kien dejjem jiġġieled mal-Inkwiżitur. L-istess Nicola Muscat tkellem dwar dan il-miraklu li l-ikbar xini li kellu s-Sultan ġie hawn Malta u mogħti lill-Gran Mastru. Apparti fis-seklu tmintax, fis-seklu dsatax Gian Anton Vassallo, kif smajna, kien jaf din l-istorja. Imma kien jaf din l-istorja, ma nafx għala, imma jista' jkun li kien qara dawn id-dokumenti, kien qara dawn il-kitbiet li ġew stampati ġewwa Malta. Gian Anton Vassallo żgur kien interessat ħafna fil-Kursara. Fil-faxxikli li kien jikteb, kien jikteb il-biografiji ta' ħafna minn dawn il-Kursara. U kien hu fost l-ewwel wieħed li qatt ippubblika xi ħaġa fuq kursara Maltin. Jien għalax qed insemmi l-kursara? Għax il-protagonisti ta' din, ejja ngħidu, il-ġrajja kienu kursara. Kursara li sfortunatament għalihom kienu spiċċaw skjavi ġewwa Konstantinopli, illum Istanbul. Nafu li s-sultan kien iddeċieda li jibni xini enormi biex juri l-qawwa tiegħu. Biex juri l-qawwa tiegħu, biex nispjegalkom, ried jagħżel l-iktar skjavi, l-iktar priġunieri tiegħu li juru s-simbolu tas-saħħa tiegħu fuq il-Mediterran kollu. Meta qegħdin nitkellmu fuq is-sultan, meta qegħdin nitkellmu fuq l-Imperu Ottoman, qegħdin nitkellmu fuq xi ħadd li kien qiegħed jirrenja fuq it-Turkija tal-lum, fuq Iżrael tal-lum, fuq is-Sirja, fuq l-Eġittu, fuq il-Libja, fuq Tunes, Vassals tiegħu kienu l-Alġerini, dak kellu l-Persja tiegħu, dah kien l-iktar bniedem b'saħħtu fid-dinja. Il-flotta tiegħu kienet ikbar mill-flotta Ingliża ta' dak iż-żmien. Din irridu nieħduha naħsbu fuqha ħafna llum meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq din il-ġrajja. Fost in-nies li tefa' fuq dan ix-xini li bena biex juri s-saħħa tiegħu, kienu skjavi. Meta inti tkun skjav, ifisser li inti la tista' taħrab, la tista' tagħmel li trid, inti oġġett ta' persuna oħra. L-istess ħaġa kienet issir hawn Malta. Kull familja sinjura kien ikollha l-iskjav tagħha. Dak kien il-proprjetà tiegħek. Stajt tagħmel bih li trid. Jekk inti tipprova tqum kontra sidek, kien ħa jiġrilek bħal dawn. Dawn huma skjavi li ppruvaw iqumu kontra l-Gran Mastru xi għoxrin sena qabel dan l-episodju tagħna. Dawn sempliċiment rabtuhom minn idhom u minn saqajhom f'nofs il-port u għal spettaklu tal-belt u l-kottonera kollha, ġibduhom bid-dgħajjes żgħar u daw jiċċartu prattikament f'erba' biċċiet. Mela jekk inti skjav u tipprova tqum kontra sidek, qed tistenna li ħa jiġrilek hekk. Il-Korana tant kemm kienet importanti, dan il-bastiment li fuqu, eżempju, l-kanuni kienu kollha tal-bronż. Aħna l-xwieni ta' dan it-tip hawn Malta kollha kienu tal-ħadid, il-kanuni tagħna. Fuq il-galeri kellek kanuni tal-bronż imma kien ikollok 50. Fuq din kien hemm 74. 74 kanun tal-bronż imma ma kinux fonduti għas-sultan, le, kienu kanuni li qabdu t-Torok matul iż-żmien tagħhom. Biex nispjegalkom kien hemm kanuni minn Malta. Kien hemm kanuni mill-assedju ta' Vjenna. Kien hemm kanuni mill-assedju ta' Rodi. Tgħiduli da hemm madwar mitej sena bejn bejn assedju u ieħor. Imma t-teknoloġija qatt ma nbidlet u dawn il-kanuni tal-bronż qegħdin hemmhekk biex juru s-saħħa li s-sultan qed iġib kollox minn kullimkien. Anke l-uniformi tal-iskjavi kienet differenti biex juri s-saħħa tal-ta' tas-sultan fuq dawn l-iskjavi. U daqqa bad dan ix-xini, u ħarġu minn Istanbul, minn Kostantinopli, biex iduru madwar il-Greċja u t-territorji Griegi tas-sultan, għax il-Greċja kienet taħt taħt taħt l-Imperu Ottoman, biex jiġbor it-taxxi. Jidħol dan ix-xini fil-port u inti dak ifisser li wasal is-sultan, wasal dak, ma kienx hemm is-sultan abbord imma wasal dak li ħa jiġbor it-taxxi lis-sultan. Meta waslu ġewwa Kos, minn hawnhekk nibdew insibu l-informazzjoni ta' x'kien qed jiġri. Huwa interessanti wkoll biex insemmu hawnhekk hu li ġewwa Istanbul l-informazzjoni fuq dan ix-xini huwa ddettaljat ħafna u jafu biha sew. Biex nispjegalkom l-isem tax-xini tax-xini Tork, mhux ħa nipprova ngħidilkom bit-Tork, bl-Ottoman kif tgħidha, imma ejja ngħidu meta tittraduċi t-titlu tagħha, Huwa the green sterned one, dik li fuq wara hija kollha ħadra. L-aħdar kien ir-reazzjoni li għamel id-deheb u r-ram li kellha fuq wara tal-iskultura li ħa narawha iktar tard meta tolqot l-ilma bil-melħ. Din kienet l-iskultura fuq wara kienet tant sabiħa, tant impressjonanti li l-isem li ta s-Sultan ma baqgħux jużawh fid-dokumenti, imma bdew isemmuha The Green Sterned One. Fuqha skjavi nafu li kien hemm madwar 74. Jista' jkun kien hemm iktar imma d-dokumenti mhumiex ċari. Minn dawn l-74, Madwar 40, 50, żgur mhux iktar, kienu Maltin. Maltin li ġew kursara Maltin li kienu nqabdu ġewwa Kreta. Kienu nqabdu waqt attakk u dan kien attakk li spiċċa ħażin ħafna u nqabad kulħadd. U da ried jagħmel eżempju bihom biex ikaxkarhom madwar il-Mediterran u tellagħhom hemmhekk. Magħhom ukoll kien hemm ċertu wieħed Pietro di Zelalic, jew inkella di Gelelai. Dan jidher li kien minn Kotor, mill-Kro, mill, illum, fejn illum huwa Montenegro, fejn dan kien ejja ngħidu, tista' tgħidlu merċinarju li kien qed jaħdem fuq bastiment Ingliż, inqabad mit-Torok u spiċċa skjav. Dan kien għadu żgħir, kellu, ma kellux iktar minn għoxrin sena f'dan iż-żmien u meta waslu Kos beda jipprova jkellem il-Maltin, jispjegalhom, isma' aħna ħa nibqgħu hekk, aħna ħa nibqgħu skjavi, irridu naraw kif ħa nqumu għat-Torok u nġibu dan il-bastiment hawnhekk. Mid-dokumenti nafu li l-Maltin bdew jgħidulu iva nagħmluha imma inti miġnun di ħa nieħdu minn tant xwieni ħa nqumu u nġorru di lejn Malta? Kull ma kellhom kien tletin sikkina li nnexxielhom jisirqu minn hawn u minn hemm. Waqt li kienu qegħdin kos, il-pjan kien li x'ħin jinżlu l-uffiċjali minn fuq il-bastiment kien ma jibqa' madwar mitej suldat fuq dan ix-xini. Iċ-ċurma ta' dan ix-xini kollu kien madwar 320. Kien għad baqa' mitej bej wieħed u ieħor kien għad baqa' mhux mitej kien għad baqa' madwar sagħtej sakemm tinżel ix-xemx U dawn il-Maltin u dan Zelalic taw kelma lil xuxin li x'ħin jgħajjat Zelalic viva il-Madonna iqumu kollha bil-ftit skiken li kellhom u jħebbu għal baħrin li kien għad baqa' abbord. L-għajta waslet u hekk ġara. It-Torok li kien hemm abbord kważi kollha ġew maqtulin. Ma kienx hemm iktar minn erbgħin skjav, sorry, minn erbgħin Tork li salva. L-oħrajn jew qatluhom jew ħanxruhom jew qattgħuhom biċċa biċċa, kien hemm min qatel b'idejh mingħajr ebda għodod jew mingħajr ebda sikkina f'idejh. qatlu li setgħu u ppruvaw kemm jista' jkun jaqtgħu il-ħbula u jaħarbu b'dan ix-xini. Ftakru li dan ix-xini m'għandux moqdif, jaħdem biss bir-riħ. Tant kemm kien tqil li ġeneralment Daw kien ikollu żewġ galeri żgħar biex jixbduh 'il barra mill-port. B'xi mod, irnexxielhom joħorġu mill-port ta' Kos, dan huwa l-port ta' Kos illum il-ġurnata, joħorġu għax kulħadd kien jgħadd l-art qegħdin jieklu u jixorbu u kien hemm qisu festin żgħir għaddej. Imma mal-ewwel ingħata s-sinjal li nqalgħet rowwixta fuq il-ġifen, fuq il-korona, il-korona Ottomana, il-kuruna ta' Navy ta' Torok u daw bdew jiġru warajhom. Kien hemm problema waħda li kellhom it-Torok, dan kien xini ta' 74 kanun. Ix-xwieni li kellhom miegħu kienu sitt kanuni, tmien kanuni, kien hemm oħra ta' 32 kanun. L-iskjavi li kien hemm abbord kienu skjavi li ħajjithom kollha kienu jaħdmu fuq il-baħar jisparaw il-kanuni. Għandhom 74 kanun issa jridu jpattuha lil dawk li ilhom ituhom u li ilhom isawtuhom li ilhom taħt il-jasar tagħhom. Bdew mal-ewwel darba li ppruvaw waslu viċin, bdew jiġru warajhom u waslu viċin ħafna, it-torok tagħhom sparawlhom, għerqu wieħed mix-xwieni u l-oħrajn daru lura. U x-xini baqa' għaddej f'nofs il-Mediterran. Da qegħdin lejn il-Greċja u dan il-punt li wasalna issa fih, sa dak il-punt, il-Maltin, kif ukoll Zelalic, li kien issa l-mexxej ta' dan ix-xini, kienu għadhom ma ddeċidewx fejn jiġu. Dan nafuha mill-rakkont li ta Zelalic stess meta ġie hawn Malta. Hawn Malta, insejt ngħidilkom id-data, dan iż-żmien li qegħdin nitkellmu, dan huwa Ottubru 1760. U hemmhekk jekk qegħdin taraw, qegħdin taraw il-kukkanja. Din hija mpittra dakinhar li ddaħħlet il-Korona Ottomana hawn Malta. Imma l-kukkanja f'Ottubru għala? Fis-sena 1760, ir-Re Burbona Ferdinando kien għadu kif tela' fuq it-tron ta' Napli. Dak kien ir-Re ta' Malta. Avolja kien hawn il-Kavallieri dejjem niftakru li Malta kienet xorta taħt Sqallija. U biex jirringrazzja jew biex juri l-imħabba tiegħu Pinto lej ir-Re ta' Napli u Sqallija li ma tantx kienet tajba l-imħabba li kellu lejh, xorta sab skuża biex jagħmel karnival fix-xitwa. u għamel karnival biex jiċċelebra din dan dan il-mument importanti għal Napli u Sqallija. U hawnhekk qegħdin naraw ehm dik hija Pjazza Reġina llum nafuha aħna ehm bil-kukkanja fejn qegħdin taraw ehm fejn iċ-ċirku kollu bis-suldati madwaru għaddej karnival sħiħ. Tant kemm għandna, tant kemm għandna, għandna mhux ħafna, imma għandna ftit dettalji, u nirringrazzjaw ħafna lil Ignazio Saverio Mifsud li kien iżomm djarju f'dan iż-żmien, li sa anka qalilna l-imkien il-karru li rebaħ l-isfilata tal-Karnival dakinhar. Il-karru kien il-karru tal-paġġi tal-Gran Mastru, li kienu għamlu xi allegorija Griega, m'għandix idea x'kienet eżattament, imma nafu li l-paġġi kienu rebħu l-isfilata dakinhar. Waqt dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha, għaddejjin dan iċ-ċelebrazzjonijiet, fil-ħamsa t'Ottubru filgħaxija taw ħafna murtali fuq il-port. L-għada filgħodu, fuq ix-xefaq, intlemaħ xini enormi. Xini enormi li t-torrijiet ta' Għawdex taw is-sinjal li qed jidher xini fuq ix-xefaq. Xini kbir ħafna. 74 kanun kienu ħafna. L-ikbar xini li kellhom l-Ordni kien 64. L-Ingliżi ma kellhomx iktar minn tnej b' 74 kanun. Is-sinjal ġie mogħti li hemm xi jni kbir ġej lejn il-belt. F'dan il-ġenn kollu tal-Karnival fix-xitwa, il-galeri tal-Ordni, li huma daw ġew armati malaj malaj, ħarġu fil-bokka tal-port ħdej Sant'Iermu biex jaraw x'kien dan ix-xini. Fortunati li għandna dan l-album ta' sketches li biex nagħti naqa' informazzjoni fuqu għax l-istorja interessanti ħafna, dan huwa fil-kollezzjoni nazzjonali. Huwa parti mill-kollezzjoni tal-Mużew tal-Arti. Huwa sketchbook li ġie mixtri minn Temi Zammit fl-1912. għadu parti mill-kollezzjoni nazzjonali u dan l-aħħar kellna x-xorti li rnexxielna nsibu eżattament id-data li meta sar dan. Tgħiduli, imma kif taf li dik li qed nara hemmhekk hija l-Korona Ottomana? Ħlomtha? Le. Għax f'kull deskrizzjoni jispjegawlna li dawn ma kellhomx bandiera. Huma u ġejjin hawnhekk. Il-Maltin bdew jippruvaw jikkonvenċu lil Zelalic biex jiġu lejn Malta. U da beda bdew jiddiskutu, isma' ejja mmorru lejn Malta. Malta ħa jipproteġina l-Gran Mastru. U Zelalic beda jgħidilhom intom tafu x'qegħdin tgħidu, aħna skjavi. L-Ordni bbażata fuq l-iskjavitù. L-ikbar mezz li ġġib flus l-Ordni hi li taqbad it-Torok, tagħmilhom skjavi u tbiegħhom jew lill-Ewropa jew hawn Malta. Aħna għadna minnha kif għamilna, immaġinaw li aħna kieku qegħdin hemmhekk, kien qed jgħidilhom, u aħna nqumu kontra l-Gran Mastru. Tafu x'ġara fis-snin erbgħin? Qattgħuhom f'erba' biċċiet f'nofs il-port. Dawn mhux ħa jiddefenduna, dan mhux ħa jżommna hemmhekk. Aħna qegħdin niksru l-liġi internazzjonali, aħna skjavi, ma nistgħux nagħmluha. Jidher li l-Maltin fl-aħħar innexxilhom jikkonvinċuh. Ġew bix-xini lejn Malta, kif għadna kif għedna, u ta' malajr ħietu bandiera bajda b'salib iswed fuqha, kif qegħdin taraw hemmhekk. Ix-xini tella' l-qlugħ, waqaf u d-dokumenti jgħidulek siamo stati a Parlamento. Jiġifieri, waslu x-xwieni tal-Ordni u qegħdin jiddiskutu, mhux qegħdin jiddiskutu, qegħdin isaqsu, isma' intom x'intom, intom min intom. Daw kulma kellhom din il-bandiera sewda u hawnhekk ħa norikom Pittura l-istess tal-perjodu, Marsa Mxett, bil-gżira, bil-Fort Immanuel, u hemm il-korona Ottomana. Jekk qegħdin taraw, Dawn huma bnadar Torok qegħdin imdendlin biex juru disprezz lejn it-Torok u s-salib iswed hemmhekk fuq bandiera bajda li kienu għadhom kif ħietu dak il-ħin. Din hija l-korona dieħla ġewwa Malta fl-1760. Imma x'ġara eżatt? Daw kienu, kif kien qallhom Saul Zelalic, qegħdin iħarbtu l-liġi internazzjonali. U l-ordni, intaqa' l-Kunsill dak il-ħin, wasslu l-informazzjoni, ħallowha barra hemmhekk bejn Tigné u bejn il-belt, ma daħlitx il-Lazzarett, U intaqa' l-Kunsill tal-Ordni u bdew jiddiskutu dawn l-affarijiet li kien għadu kif semma' Zelalic, mhux għax kien kien intelliġenti jew xi ħaġa hekk imma din kienet is-sitwazzjoni. Imma lill-Gran Mastru Pinto wasllu l-messaġġ li hemm skjavi Maltin, kursara Maltin, u jekk inti kont tkun kursar Malti u tiġi maqbud u tiġi lura kellek dritt li tieħu ċertu pensjoni bħala grazzi talli inti ġejt lura. Għax dak kien ikun hemm ħafna minn dawn li jinqabdu skjavi u jiddeċiedu li ma jiġux lura. Din irridu nifhmuha ħafna li kienu jkun hemm Maltin li jinqabdu u jiddeċiedu li ma jiġux lura u jibqgħu hemmhekk jew anzi isiru Musulmani biex biex jiġġieldu kontra il-Maltin stess. U kien ikun hemm bil-kontra wkoll. U dawn iddeċidew bejniethom, Zelaliċ u l-Maltin, li isma', nagħtu x-xini lill-Ordni. Nagħtu kollox lill-Ordni, l-aqwa li jipproteġuna. U Pinto kulma għamel huwa li saqsa kemm jiswa kollox. U kollox dak il-ħin qalulu jiswa xi tliet mitt elf skud. Biex nispjegalkom, għoxrin sena wara, il-Ford Titinje ġiet tiswa madwar erbat elef skud. Biex tifhmu ftit eżattament kemm kienet tiswa din il-korona. Pinto għoġbitu l-idea. Malaj malaj tahom il-bnadar tal-Ordni. Daħluha ġewwa l-Lazzarett, tellgħu l-bnadar tal-Ordni u wara jumej iddeċidew li jdaħħluha fil-Port il-Kbir. Daħħluha fil-Port il-Kbir u tant kemm kienet kbira li fid-deskrizzjoni li għandna hi li l-maċina tal-Isla kienet tidher żgħira ħdejha. Tant kemm kienet kbira li kien hemm l-istalel abbord. Kien hemm il-mirja u t-tapizzeriji abbord. U nafu wkoll, dan nerġa' ngħidilkom li huwa mill-istess sketchbook li għandna l-Mużew tal-Arti, nafu wkoll li l-Gran Mastru, mar bil-gondla tiegħu ħdejn din ħdejn il-Korona Ottomana biex jammira r-rigal il-ġdid li kien għadu kif ingħatalu. Zelalic u l-Baħrin wara 35 ġurnata, mhux 40, ġeneralment kienu jagħmlu 40 ġurnata, imma l-Gran Mastru Pinto bħala ringrazzjament, thom ħamest ijiem inqas fil-kwarantina. Niżlu, marru għand il-Gran Mastru u tawh il-pistola, ix-xabla u l-baton tal-kaptan tax-xini bħala rigal. U qalulu li jixtiequ jagħmlu wegħda ta' ringrazzjament lill-Madonna. U hemm din id-deskrizzjoni kollha. Dan huwa ma nafux eżatt. Jiena hawnhekk fejn fejn nibża' ħa nneħħi l-kappell ta' storiku u ngħid jista' jkun li dan huwa immaġni ta' wieħed mill-kanuni tal-bronż li kien hemm fuq il-korona Ottomana. Imma qed qed ngħidha veru bil-mod il-mod, jiġifieri biex ma biex ma niġrux. Il-Gran Mastru Pinto li jidher hawnhekk kien karattru interessanti ħafna. Hawnhekk qed iżomm kuruna f'idejh. Kuruna li qatt m'eżistiet. Il-Gran Mastru Pinto ried ikun il-Prinċep ta' Malta. Ried juri s-saħħa tiegħu. Infatti dan ix-Xini iddeċieda li s'intendi jbiddillu ismu u jsemmih San Salvatore. U hekk għamel u għamel ċerimonja sħiħa fejn stieden lil dawn il-baħrin u lil Zelaliċ li issa kien il-mexxej tagħhom għal din għal din iċ-ċelebrazzjoni. Iċ-ċelebrazzjoni kienet tajba ħafna. u għandna deskrizzjonijiet ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Ċelebrazzjonijiet li nafu li baqgħu sal għaddejjin sal-erbgħa ta' filgħodu, ċelebrazzjonijiet li bdew mis-sitta ta' filgħaxija. Wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha imma il-Baħrin ma żelalitx li jiena f'moħħi nimmaġinah lil Gian Anton Vassallo qed jgħid li kien ix-xiħ. Sintendi? Zalalex kien għadu żgħir ħafna f'dan iż-żmien. Daw Sintendi? Kif nafu lkoll, ġew hawnhekk fejn qegħdin illum. Ġew hawnhekk biex iżommu l-wegħda. Wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha, kif jgħidu bl-Ingliż, it was time to face the music. Inkluż Zelalic, inkluż il-Maltin, inkluż il-Gran Mastru Pinto li kien qed iħossu l-prinċep. Is-Sultan kien ried jeqred lil Malta fuq din is-sitwazzjoni. L-Ewropa kollha kienet taf b'din il-biċċa tax-xogħol. Dak il-fuljett li orejtkom fil-bidu, dak kien mibgħut lir-rejiet kollha u l-prinċpijiet kollha tal-Ewropa biex Pinto juri s-saħħa tiegħu. Jista' jkun li dak affettwana għas-sitwazzjoni ħażin. Għax dan f'daqqa waħda Is-sultan inkorla u nafu f'din is-sitwazzjoni li beda jwiegħed li jeqred lil Malta. U beda jarma l-flotta tiegħu ġewwa Istanbul. L-Ordni Sintenti kienet taf b'dan għax kellha l-ispija tagħha hemmhekk. U bdejna nippreparaw għal assedju. Bdejna nippreparaw għal assedju li kien ħa jiġi 1761. Tant kemm kienu s-sitwazzjoni kienet qegħda gravi, li fil-poeżi, mhux fil-poeżiji, fil-konverżazzjonijiet li kien kiteb Agius de Soldanis, f'waħda minnhom Agius de Soldanis stess jitkellem u jiftaħar li anka Kemuna mimlija bil-kanuni lesta għall-attakk tat-Torok. Ir-Re Spanjol bagħat ir-reġimenti tas-suldati tiegħu hawnhekk. Il-Papa bagħat ix-xwieni tiegħu hawnhekk. Is-sitwazzjoni bdiet issir ħafna qed tiskala ħafna. Tant kemm kienet gravi s-sitwazzjoni li l-Ordni bdiet tieħu tissellef il-flus minn madwar l-Ewropa. Bdiet iddur miegħi kullimkien, sa anke Lukka marret biex tissellef il-flus. Lukka ma kienx hemm biżżejjed flus u tahomlhom bħala porvli. Xtraw armi ġodda minn Franza. Għandna l-kontijiet u hemm id-deskrizzjoni ta' x'tip ta' armi u ħafna minn dawk l-armi għadhom fl-armerija tagħna tal-Belt Valletta. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn ukoll tibda tidħaq ftit x'kien qed jiġri dak iż-żmien. Il-Gran Mastru ta l-Ordni li kull raġel Malti minn sittax-il sena 'l fuq irid imur fil-pjazza tar-raħal tiegħu biex jibda jieħu t-training kif juża azzarin, kif jiġġieled. Meta Mar, marru l-kavallieri jaraw din is-sitwazzjoni, nofs l-irġiel tar-raħal biss marru. Għax l-oħrajn kienu kleriċi li jisimgħu biss jew joqogħdu taħt l-ordni tal-isqof. Dak il-ħin stess, dakinhar stess, jew dik il-ġimgħa stess, Pinto kiteb lill-Papa biex jgħidlu b'din is-sitwazzjoni. Il-Papa malajr kiteb lill-Isqof ta' Malta biex din is-sitwazzjoni tiġi rranġata u hekk ġara u l-kleriċi kollha ddeċidew li jagħmlu reġiment tal-kleriċi li jiddefendi lill-Gran Mastru Huwa interessanti ħafna li nafu bid-dettall żgħir li l-ewwel sessjoni training ta' dawn il-kleriċi kollha ta' madwar Malta, li kien hemm ammont kbir mhux ħażin, lanqas setgħu joqogħdu, marru fil quddiem quddiem il-Kurja hemmhekk jiddriljaw drilling bil-muskets f'isem l-Isqof biex jiddefendu lill-Gran Mastru. Is-sitwazzjoni kienet daqshekk gravi. Tant kemm kienet gravi li r-Re ta' Franza ddeċieda li jipprova jsolvi s-sitwazzjoni. Għala? Għax kien hemm problema waħda. Jekk it-Torok jattakkaw il-Malta, apparti l-pandemonju li jinqala' fil-Mediterran, u inti, il-Mediterran, l-iktar ħaġa importanti kienet li kienet tgħejjex lill-Mediterran kollu kienet il-merkanzija ġejja mil-Levant għal Franza, għall-Italja u għal Spanja. Jekk ikun hawn gwerra f'Malta, fin-nofs is-sitwazzjoni tkun gravi ħafna. Ir-Re ta' Franza beda jipprova jara x'ħa jagħmel biex isolvi din is-sitwazzjoni. X'għamel? Kellem lill-Gran Mastru qallu isma' qallu naraw x'nistgħu nagħmlu, nixtri x-xini minn għandek biex nerġa' ntih lill-Sultan. Ir-risposta tal-Gran Mastru kienet le, jekk irid jiġi għalija. Bil-mod il-mod imma Pinto beda jara naqas s-sitwazzjoni. Bdew jaraw kemm qegħdin jonfqu flus. Hawnhekk qegħdin fis-sajf tal-1761. U f'dak is-sajf tant kemm ma riedx jiċċaqlaq il-Gran Mastru Pinto li anke r-Re ta' Franza bagħat enġiniera militari hawnhekk biex ikomplu jaraw is-sitwazzjoni u jgħinu lill-ordni għax ġej assedju. Fl-istess ħin imma ir-Re bagħat ittra lill-Papa biex jipprova jikkonvinċi lill-Gran Mastru li jbigħ il-korona lura lis-Sultan. U Pinto fl-aħħar aċċetta fuq kundizzjoni waħda li jtiha lir-Re mhux lis-Sultan. u jekk irid imbagħad ir-re itiha lura. U hekk ġara. Il-Franċiżi xtrawha mant l-Ordni u ħaduha Kostantinopli, Istanbul. Dettall interessanti, l-artist Favre, li lkoll smajna ħafna fuqu, Mar Istanbul, kif taf, kif tafu, Favre minn Malta mar Istanbul u mbagħad reġa' ġie. Mar Istanbul fuq il-Korona Ottomana, meta marret lura Istanbul. Dettall interessanti, ħafna mill-baħrin kienu Maltin li salpaw lura lejn Istanbul, kellhom dispensjoni mill-Isqof u mingħand il-Gran Mastru li ma jistgħux fuq ebda kundizzjoni jinżlu l-art għax bdew jibżgħu li ħa jsiru Musulmani, meta waslu hemmhekk imma xorta niżlu l-art għax is-Sultan kien qed jiċċelebra t-twelid tal-wild tiegħu, għamillhom festin u għandna d-deskrizzjoni wkoll ta' dawn il-baħrin Maltin li kienu qegħdin waqt dan il-festin li ta s-Sultan li ftit xhur qabel kien ħa jattakka lil pajjiżhom. X'sar minnu Zelalic? X'sar minnu l-protagonist tal-poeżija ta' Gian Anton? Zelalic huwa dak, qegħdin tarawh hemmhekk bil-midalja fuq sidru, li kien tah il-Gran Mastru li tant kien kburi biha. Dak huwa Zelalic, dik il-pittura qiegħda ġewwa Kotor, ġewwa fil-Mużew Marittimu ta' Kotor, Dan Zelalich, sena wara biss li kien ġie hawn Malta, tant kemm kien sar ħabib tal-Gran Mastru li l-Gran Mastru xtra Luxini biex jibda joħroġ jattakka lill-Musulmani u lill-Ottomani. Zelalich baqa' joħroġ f'isem il-fidi Kattolika, jisraq lill-Ottomani u jkaxkar l-iskjavi lejn Malta biex jagħmel il-profitti. Biex jagħmel il-profitti sintendi għal Gran Mastru. Imma interessanti ħafna li ma tantx jidher hawnhekk f'dan id-dokument li hu kien, ħalli nista' daqq ħafna iktar ċar, Meta kien qed jarma għax-xwieni, huwa ddokumentat li kien jiġbor il-flus għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Sfortunatament imma Zelalic ukoll ġie arrestat mill-Inkwiżizzjoni għall-ħajja li kien qed jgħix u għal kemm-il darba kien iżarrat fuq il-bastiment għax ma kienx jaqbad xi bastiment Tork. Dan żel għaliex kien importanti ħafna, tant kemm kien importanti li għandna ittri mir-Russja biex jiġi rekrutat biex imexxi l-flotta Russa f'isem Katarina l-Kbira. Floku kien mar xi ħadd ieħor għax Zelalich ma kienx aċċetta għax kien qal li qed jixjieħ u kien kuntent hawn Malta. Din hija pittura li kkommissjona il-Gran Mastru Pinto biex jiċċelebra waħda mill-ħafna rebħiet ta' dan l-istess Zelalich. Dak huwa x-xini ta' Zelalich ħdej Sardenja qed jirbaħ xini Tuneżin. Dan Zelalic baqa' ħaj. Miet fl-1811. Baqa' ħaj u baqa' parti mill-istorja tagħna. Sa ftit sa ftit xhur ilu jiena ma kont naf xejn aktar fuqu. Naf li sal-1700 sal-1792, 95, ta' 82 sena, kien għadu joħroġ fuq il-korso bħala kaptan. U xejn iktar. Ma kont naf xejn iktar ħlief li miet fl-1811 għax sibna, sintendi, id-dokument tal-mewt tiegħu ġewwa ġewwa l-Birgu. Għax hu kien joqgħod għamel żmien l-Isla u l-aħħar snin ta' ħajtu qattagħhom il-Birgu. Iżda, bejn l-1798 u l-1800, jiġifieri qegħdin nitkellmu waqt l-imblokk tal-Franċiżi, Dan Zelalic kellu rwol ieħor x'jagħmel fl-istorja tagħna. Dan Zelalic kien fost it-tliet kaptana ġewwa San Pawl il-Baħar li beda jarma bastimenti privati Maltin b'bandiera ħamra u bajda biex jattakka bastimenti Franċiżi. Nafu dan kollu għax ġie mħallas mill-Ingliżi fl-1806 tal-kuraġġ li wera fuq waqt dawn il-battalji f'dawk is-sentejn. Mela, tridu timmaġinaw li dan kellu viċin it-88 sena u għadu qed imexxi l-bastimenti kontra l-għadu li hu ddeċieda li dak iż-żmien kien il-Franċiżi. Kollegi tiegħu li kienu qegħdin miegħu fuq il-bastiment qalna l-ismijiet tagħhom. Ħafna minnhom ma komplewx jaħdmu fuq dan ix-xogħol. Zelalic u xi ftit ieħor. Kien hemm ieħor Giacomo del Canto li kien Malti imma missieru kien minn Ruma li l-istess baqa' jaħdem fuq dan ix-xogħol imma kienu huma t-tnejn li baqgħu jaħdmu f'dan il-mestier. Fl-1811, ix-xiħ ta' Gian Anton Vassallo li kien għamel il-wegħda li nafu biha fil-Ġifentork ħalla din id-dinja u l-istorja tiegħu waqfet hemmhekk. Ftit snin wara, Kienet ħa tkun l-istorja u l-ġrajja tiegħu li tispira dik il-poeżija Il-Ġifen Tork. Dak kollu li kelli x'ngħidilkom.